Silav bînerên hêja, di bernameyeke din a gotûbêjên serbest em bi hev re ne. Mêvanê me çîroknûs û weşangerê kurdê ciwan Înan Eroglî ye ku ji du hezar û bîst û du duyan vir de ji xeynî nivîskariya xwe wek rêvebirê giştî yê pal weşanê jî tê nasîn. Di vê xelekê de em ê hewl bidin li ser kêşên weşangeriya kurdî ya qonaxa nû gotûbêjek li dar bixin. Beriya wê dixwazin mêvanê xwe bidin nasîn. Înan Eroglu di hezar û neh sed û nod û çaran de li Bismilê çêbûye, ji du hezar û dehan vir ve ye nivîsar û hevpeyvînên wî di çendîn kovar, rojname, malperan de belav bûne. Du kitêbên wî yên çîrokan bi navê Têbîniyek û Serpehatiyên Inanolu û Çîrokên Din ji Weşanên Avesta derçûye. Heft û heştên mirinekê kitêba wî ya sê ye Me, Înan tu bi xêr hatî. Na xêrê de bî kek şerer û îbreta xwe şibe. Ya rastî li jem we roj e. Belê, belê, belê. Wek tu dizanî pêlek berê me dest bi bernameyên Youtubê kir û mêvana me ya ewil jî Fexriye Alsay bû. Wek nivîskar û dûre weşanger û rêvebirê Pal Weşanê bêhtir jî li ser pêla yan jî demajoya weşangeriya nû ya li Amedê wê hin pirsên me hebin. Li gor agahiyên li ser malpera Pal Weşanê, Pal Weşan di payîza du hezar û bîst û du deyan de li Diyarbekirê bi mebesta weşandina kitêbên edebî, fikrî, dîrokî û kadên din ên zanistên civakî ava bûye. Armanca wê ew e ku kitêbên bijare yên di merheleyeke firax, xwendin û edîtoriyê re derbas bûne, bi bergên xweser û sê formatên cuda yên wekî e-kitêb, kitêba dengî û kitêba çapkirî bigihîne ber destê xwîneran. Meseleya cîhana weşangeriyê ev e, gelek mirov nizanin bê çawa bi rê ve diçe. Dibêje xwe diyê Cekîran de bûksê Welery Branson ya li Londrayê. Ji bo weşanxaneyên mezin erê mafdar e, Lê weşanxaneyên biçûk û ên nû xasma ji weşanxaneyên ku kitêbên kurdî çap dikin, mirov kêm û zêde dizane bê rewş çi ye. Gotina merheleyeke fira a xwendin û edîtoriyê tê çi watê? Li jineya we edîtoriyê çi dike? Kî dixwîne, kî li ser dixebite û bi çi awayî dixebite? Fermo. Erê, gelek spasiya te dikim Kek Şiler ji bo vê destpêka rastî xweş û hêja. Em destpêkê divê ez bigiş, çimka wek ku me got em dixwazin bi sê coyan çap bikin van kitêbê xwe wek e-kitêb û kitêbên dengî. Divê destpêkê niha em xwe bikin werin ku mixabin em di qadên e-kitêb û kitêbên dengî de bi ser nekevin. Her çend rastî armanca me ew bû ku em sîstemeke wisa ava bikin ku him ji alî dîjîtalî ve û him ji alî tiştên dengî ve. Lê mixab in tişta ku me xwest li hev nehat û me dît ku belkî jî hê jî ew dem ji me re maye ku em bêtir li ser kitêbên dengî û kitêbên dîjîtal bixebin. Loma me giraniya xwe da Kitêbên çapkirî ku destpêkê me kitêbên me kêm nusxe çap kirin wek du sed û pêncî nusxe, sê sed nusxe. Lê vê dawiyê me hejmar zêde kir ji ber ku me xwest piraniya xwe bidin çapkirinê û êdî em kitêbê xwe wek hezar hebî çap dikin. Destpêkê çima me xwest em bêjin di sê qadên cuda de, bi rastî ev hinekî Çekî jî aliyê wê şexsî belkî bi min re jî hebe ji ber ku sê qadê muhîm in gava ku me dest pê kir ji gelekî ji van qada hez kim lê ji ber ku derdoreke me yî zêdetir edebî heye niha bêtir kitêbên me yên edebî hene lê îsal jî û sala pê jî bi rastî em dixwazin pêkevin hin qadan ku ev qadeyên fikrî ne kitêbên me ji xwe amade ne û qada dîrokê ye Çima min xwest ez bêjim di merhaleyeke birehî a Dîktatûriyê re çunkî bi rastî yanî ji ber ku ez weşanxaneyê din re jî xebitîme û kêm zêde ez dizanim rewşa kurdî û bi her hal ji ber şert û mercên wan jî ew derfet çênabe ku merev li ser berhemekê zêde zêde hûr bibe. Loma gava ku min ev weşanxane fikrawî çi min re çêbû min got ez xwe bawer im çima min got ez dikarim rastî edîtoriyeke baş kîva bikim. Her bi gava ku ez bijim edîtoriyeke baş nayê manê ku ji bo her qadê ez ê edîtorê bikim ji ber ku Qada me bi çekî cuda ye. Em bêjin mesa ê me yê helbest tên. Yahya Umerî edîtoriya wan dike ya jî em bêjin hê hin zimanî din kes nedin weke em bêjin mesela Soranî kitêbek me çap kir, Ergün Ipengî edîtoriya wê kir. Em bêjin em hin kitêbê Pipî çap bikin ser meselê wê jî Serdar Şengül edîtoriya wê dike wê Dawit Teşî min dike em bêjin kesê din. Ême bêtir qada min pexşana edebî ye çîrok û roman e. Loma gelek caran gava ku ez dibêjim merhaleyeke dirêj Gelek aliyê wê hene ji serrastkirinê bigire heta edtoriyeke naverokî ku meriv beşa derxe lê zêde bike, bûyeran bûyeran ji nû ve ava bike, belkî ji nû ve binivîse. Gava ev di dijî ev merhale bê guman hinekî dirêj dibe û ez dixwazim ew xwendevanên me hîs bikin. Yanî bi rastî gava ku vê kitêbê dixwînin Yanî ji xwe ber nehatiye vê merhalê û bila bizanin ku bi rastî kedeke dibe ku biecibînin ya jî neecibînin ew aliyekî lê dixwazin ew hîs bikin ku bi rastî em gelekî li ser sekinîne lê tevî ku em dijim gelekî sekinîne jî ku wan radibin wan berheman nermirin ku gelek esasî xwe de têr nake lê mixabin xuya ye ev jî problemeke mezin a edîtorî weşangeriyê ye Hêvî dikim, hêdî hêdî em jî kêmtir bikin problemê. Belê. Di kon yanî di min qonaxa edîtoriyê dibe perweredehiyek jî ji bo nivîskir ne wisa. Yanî heger av qe serê xwe pê dişîn yanî edîtor serê xwe bi meselê yanî değişînin heşkû dibe dibistanek ji bo wan jî çunkî a di duyan de gava di duyan gava seyan de êdî berê xwe dê edîtoriya herî baş a kitêba xwe ne wisa yan tiştekî wisa jî dibe bi min. Belê, belê e, bêguman e wisa ye lê dest vê kes bêjim bi rastî ez jî edîtorekî ne perwerî me ez edîtorekî ku direste me me per xwe perwerdehiya wê nedî ez bi xwe hêjî hîn dibim ti carî ez nabêjim yanî ez hîn bûme û dibê êdî xelas na bi rastî ez hêjî hîn dibim û yanî gelek karê weşanxanê ji bi rastî ez di weşanxaneyê de hîn bû. Belkî jî ev hinekî qedira me be. Ji ber ku em carekê re xwe di nav de dibînin û ji bo ku tu karibî wan berteref bikî heta şevê tu çavê te vekiriye ka dikarî çawa ye. Edîtorî pişekî jî divê reflekseke meriv a dîtinê a rexneyî bi bin pişekî xurt be. Ew jî bi tecrübeyê re çêdibe. Yanî çiqas aliyê wî torî jî bibînî bi rastî heta ku tu tecrübe nekî û zêde zêde nexwînî çê nekî zû bi zû ev refleks çênabe. Îja gava em bahsa edîtoriya kurdî dikin gelek cara ji me re îmajeke wisa heye ku edîtor ew kes e ku em bêjin xeletiyên rêzmanî serrast dike û nizanim hin xetayên typingê serrast dike. Bêtir tiştên wisa şiklî û neeleqedarî naveroke. Helbet ev jî bi min aliyekî wê ye lê bi min yek astenka mezin ku nahêle edîtoriya kurdî pêş bikeve ew e ku berhem gava ku ji me re tên yanî gor ê ku ji me re tên ez karim tiştekî bibêjim rastî sedî notê wê ne li gorî rê bernameya me yê zimanî ye ne li gorî tişta ku em dixwazin têk bînin. Tevî ku di rêbernameya xwe de jî me gotiye eger berhem sedî not ne li gor rê bernameya me be ne li gor rê zimana be em qebûl nekin lê ji ber ku rêjeyeke zêde berhem ne li gor me tên em di hin xalan de mecbûr dibînin ku wan berheman qebûl bikin. Berhemên çawa berhemên ku em bînin ku rastî potansiyeleke xurt tê de heye Em dikevin bin wî barî ku wî metnê ji nû ve serrast bin, ji nû ve binivîsin, ji nû ve ava bikin. Loma ez difikirim ku rastî nivîskarê me di vî alî de hinekî zêde hew nadin ku karê me sibe bikin ku em bi hev re rûnên li ser naveroka metnê nîqaşê bikin. Li ser kam dikarin vê berhemê çawa ji alî naverokê ve baştir bikin. Lê ji ber ku em hemû mesaiya xwe, hemû hewla xwe didin ku wî zimanê rast bikin, êdî tu zêde nikarî bala xwe bidî nava rokê. Ê ji ber ku ew derfeta me bi xwe jî zêde nîn e, yan hinek ya girêdayî derfet ye ku em wan qadên serrastkirinê, qadên ku edîtorê nava rokê û qadên ku belkî kesek taybet li ser karekteran bixebite zêde nîn e. Çi dibe kesê edîtor wek pakêt hemû tiştî dike. Tabî ev avantajê wê jî hene, ez ne ku kêm dikim, çima ji ber ku tu hemû aliyan baş nasî û bi raya min edîtorekî baş ew kes e jî ku karibe van hemû aliyan bi xwe jî van qada de bixebitin. Îja gava mesele dibe ev, bêguman zû bi zû em nikarin wê merhaleya rêzimanî derbas bikin û bên wê merhaleyê ku Kan dikarin van van van biyera van çîroka çawa baştir bikin. E, Loma gelek caran e, tiştê ku e, ew hewl çê nabe loma normale cana xwendevan jî dibêjin ya ev çi ye e, te çawa wiha fikirî. E, Lê e, mitfaxa edîtoriyê weşanxaneyê ku a Kurdî e, eger bibînin ez dibêjim kêm zêde maf bidin min jî ku yanî ew berhem heta ku tê wê merhelê jî esasê xwe de Bi min qonaveke dirêj e. Bo me gelek gotinek heye û bi min rast e. Ji ber edîtor ew kes e ku di gava xeta çê dibin tê dîtin. Normal e jî loma bi min ne problemeke mezin e jî lê lê karê edîtor rastî tişekî jê ye. Yanî tu jî baş pê agakdar î her weşanxaneyek bernameyeke xwe ya rê zimanî ava dikin yan jî şertên şert û mercên qebûlkirinê. Yanî tê bîra min mesela weşanxaneya lîzê tiştekî wisa dabû destpêkirin yanî hinek pispor rûniştibûn û ji bernameyek ji wan re çêkirbûn di astekî de bernameyeke edîtorîyayê di astekî de yanî Dosyeyên ku tên ba we gelo mesela tiştên ku hûn qebûl nakin çêdibin? Dosyeyên ku hûn qebûl nakin yanî sedî sed hûn dibêjin bi biryar in ku ev dosye wê neyê çapkirin li gor bernameya we û tişteke din dikarî gelo hinek agahî di ser li ser wê bernameyê parve bikî çi ne ew? Erê erê helbet ez dikarim yanî gava ku hê me nû dest pê kirin min got divê heqez bernameyeke me hebe ku Gava ku em têkevin merhaleya edîtoriyê em hin tiştan bi amadeyî dest pê bikin. Loma gava me wiha kir me got hin tişt hene ku xalê me yî serekî ne yanî nabe ku ev tişt pê guherandin hin tişta de jî me di rêbernameyê xwe de jî eşkere kiriye. Mesela me gotiye di hin xalên edebî de dibe ku metin fonksiyoneke wê hebe ku rêzimanê bişkîne yanî ji nû ve rêzimanekê jê wake. Em ji van tiştan re jî xweşbînî em nêzîkî wê dibin û em zêde ne hişk dibin sere. Lê hin xal hene em dibêjin ev tişt bê wisa bin. Yanî ku wisa neyê jî em bi xwe rast dikin. Lê hin tişt jî hene em wek tercî û ya jî sê çar awaya de divê em bi van awaya qebûl bikin. Yanî ji wir û ji bilî wê ne tenê mesela rênivîsê, mesela hevgoksaziyê de jî hin tişt hene em rijd in. Yanî em dibêjin em vî awayî qebûl bikin yanî ev avayê te çê nabe yan hin tiştê wisa hene ev jî kî ne em bêjin referansê me yek jê ku şêwirmendê me yî zimanî û ku gelek tiştê çê bi rastî ez em pê dişêwirin Ergîn Ipengî ne loma ev rê bername jî piranî li ser xalên hin hin berhemên wî rêbernameyên wî ku amade kine jê ne yek yekî din mesela Imran Aran li ser ev saziyê rêzmanên aliya jî Mîkaîl Bilbil Ez ji hin xalan me ji Murat Aydoğan dikî. Helbet ev ne rê bernameyeke sedî ser ku hemû xalan bigrin axwe. Yê jî ji ber ku her carê ku tecrûbeyeke me çêdibe em him ji xalê zêde dikin. Bêguman hene yek jî bi rastî me gotiye yanî tevî ku heqê me jî heye. Gava metnek ji alî zimanî ve pir xerab be. Heqî me heye ku em bersivê ji vî nedin. Lê gelek caran metin wisa tên ku ji me re divên him bixwînin, him binirxînin û him jî li me vegerin. Yanî lê heta niha em li her kesî vegeriyan. Ew tiştekî din e. Hin berhemên ji vî alî de ku bi temamî me gotiye nabin, ji alî zimanî de ya awakî xweşik paqij me re bişîne hember hem jî hene rastî me qebûl kirine tevî ku ne li gor rê bernameyê me jî çima ji ber ku potansiyeleke xurt a edebî tê de hene wê wiha jî me weşandine me gotiye muhtemelen ev kes dê pêşerojê de tiştên hê hê baştir binivîse û nê tiştên baştir bi kurdî ava ke. Lê xalê xalê din zêdetir em lê dinerin yanî ji xwe sê prensîbê me hene. Yek jî em dibên ka ev berhem gelo pere çi di kurdî de be çi di qada xwe de be çi li me zêde bike çi li kurdî zêde bike çi li edebiyata me zêde bike. Yek jê jî berhemeke xweser e bi serê xwe ti qalîteyeke wê ya çawa heye çi ji alî çîroksaziyê ve be tevî ez çarçova edebiyatê de dibêjim yanî ew qadê din ji ber klasiyê neketime çi ji alî teknîkê ve be gelo dikare tiştekî ji me re bêje yek jê jî me gotiye bi rastî em rêxweşkirin ji bo nivîskarên ciwan lê ev nayê wateyê ku nivîskarek ciwan be em ê berhema wî qebûl bikin bi rastî xemgîn bijî lê gelek berhemên nivîskarên ciwan jî Mixabin ji ber van tiştan ji alî naverokî ve me qebûl nekirine û ji xwe xwe wek weşanxaneyeke wisa têna ser û heta ji destê me tê em dixwazin kêm berheman çap bikin. Yanî tu îdayeke me ku em di nav deh sala de ew xas kitêb çap bikin nîne. Yanî ji bo îsal me gotibû em ê di navbera heşt deh kitêba de çap bikin û muhtemelen em negihiştin armanca xwe belkî di heft heşta de em dimînin. Lê Yanî çima ez em dibêjin divê kêm be? Yanî ji ber ku xwe xwendevanên me diyar in. Kesê ku em li ser metê wan bixebtin diyar in, edîtorê me diyar in, aweta me diyar e. Çima ez ê vê fokusa xwendevanên xwe di nav sed berheman de wenda bikim ku tenê du sê berhem ji wan derkevin pêş û not û neh berhemê min bimînin ji min re. Ez dixwazim, em dixwazin her berhemeke me kêm zêde wekî hev derkeve pêş û hindane be qîmetê bibîne û plasî gelek xwendevan gava ku dibêjin her berhemeke palê ku derdikeve ez meraq dikim, bistînim ev bêtir heyecanê dibe. Bi rastî dixwazim ew heyecan kêm nebe û ev îmaja ku pal weşanê ava kiriye bi ser hin berhemên kêm qalîtertir re têk neçe. Belê. Hinek yanî li gorî ezmûngeriyê xwe dibêjim, mesela gelek caran dosyeyên ji bendîxaneyê bendîxaneyê dihatin. Yanî girtiyên kurd mesela dosye dişandin û tu zanî yanî derfetên wan tune bû ku em bêjin wek me ên ku wek kesên derve li ser perwerdehiya ziman û yan jî gramerê bixebitin. Vê çaxê yanî me me tişteke taybet ji bo wan dikir ku em wan qebûl bikin û li ser bixebitin û çap çapa wan bikin. Dosyayê Mûsa tên gelo? Yanî heta niha ji ewkê zindanê nehatine lê em bêjin ê ji hin parçeyên din ya jî ê hin derdorên siyasî ewk hatine. Ji xwe me hin yek ji wan me çap kir û bi rastî hê bi giştî tiştekî ku em tam pê qayîl bin rastî ji me re nehatiye. Ku bê jî helbet em wê jî berçava dikin lê ew bi serê xwe jî ne krîtereke yanî ku ev ji ciwan be ya jî jin be ya jî tiştê din be. Loma gelek caran rexne jî li me tê dibê çima nivîskarê we yê jin tune mafdarin jî Bi rastî em jî dixwazin lêhê tiştekî ku ji me re bê û em pê ew bibin çap bibin nehatiye. Bi vî awayî ez karim bêjim. Madem te te mijar vekir belkî ew rexneyên ku li Palweşanê tê kirin di derbarê nivîskarên jin de kêmbûna wan de ev ji bo hemî weşanxaneyan derbas bare yan na? Yanî ez nikarim bibêjim belkê ji hemû weşan xwe naye. Rastî belkî hê jî em nû bin yanî û bi rastî ji ber ku em bêtir kalîteyê li pêş din. Yanî ew îmajeke wisa çêbû ku tenê em wekû em tenê ê ciwan na tiştekî wisa na tune ye û heta piştî ku me dît hin berhemên ku ji ciwanan tên Bi rastî ne wê asteyê de ye ku yani çawa ez bêjim ne di wê astê de ye. Ne ji li gorî bernameya me yê weşanê ye. Me hinekî me ew krîtera xwe çekî sist kir. Bi rastî me jî dixwest yanî armanca me ew bû ku em bê di ê ciwanan ê baş ew derxin pêş Lukmanek vê dawiyê vegeriya hin kesên sal mezintir jî lê em weşanxaneyê di narin lê ku nivîskarên jin hene lê her her navê malê ku em ji bo wan jî ji bo vê mijarê jî nîqasas in bi rastî em gelekî dixwazin û qet nebe em dibêjin em di wergerê de hinekî vê kêmasiya xwe telaqî bikin. Zehmetên mesela li pêşewa Şenxeneyê nû hem pir in û hem jî bi ya min piralî ne. Di serdemeke ku alternatîfên xwe weşandin û xwe nasandinê mesela zêde bûye ve lêgerêne rêyên ku qedr û qîmetekê bidin nivîskaran hicku her tim xemnakî û acizkeriyekî jî bi xwe re tînin. Heke teweşanxaneyek hebe û di mitbaxê de tu ne bi serê xwe bî, bi vê navê hin pirsgirêkên girîng tên pêşiya te, wek heqdestê xebatkaran, edakirina adil ya darayî, kêşeya fon û destekariyê. Yanî em dikarin bibêjin ku not û neh pirsgirêkên weşangerên serbuxe hene û piraniya wan jî girêdayî fînansê ye. Palweşan çawan li ser piya bigine înan? Yekî te gelekî xweş got, heqetan jî No tu neh pirsgirêkê wê hene lê tavî ji bo min ne probleme esas gawa me dest pê kir min hemû tişt dan ber şagir xwe min digot ez heta min tabloyek ji xwe re derxistibû min got tu ez na pênc sala deh sala ew qas tişta bikim lê min li binî vê jî nivîsiye eger sediyekê wê jî pêk bê xêra xwedê baş e yani ez ez pê qayilim Çima ez zanim bi rastî tiştên wiha gelek bi rê de wê problemê wê çêbû bûn hene. Problemên ku min texmîn nedikirdî helbet çêbû. Lê ev ti carî nabastê. Loma min qebûl kiriye bi rastî û gava min dest pê kir min got ez heyata xwe didim vî karî bi ser ket ez ê bijim xêra xwedê çêbû. Bi ser neketî ez ê bijim wela heta vir hat Lê tabî tin yê tabînî ku ez der jê berdim û jê aciz bibim nîne. Lê ev hin tişta ne di rê de meriv aciz dike, yek din jî bi rastî bi min karê weşangerî gelek rehet e. Lê gelek caran xebata tabî bêyî ku ez kesî wan aciz bikim ya dibêjim, gelek caran ji ber mirovan tiştê wisa derdikevin pêş. Doma ya ku min bêtir aciz dike ez wê bêjim, yek jî ez zêde

A din jî tişta min got KK a ku mezêde diwestîne mesela çekî aliyê nivîskarî ye ku gelek ji renga me berhev ji bo kêm bû ji me re têm em zêde zêde pê cava diwestin doma bi rastî daxwazek e min ricayek min belkî him ji nivîskarê me yê ciwan ve êdin be. Yanî bêtir karibin li ser ziman bi êdî vê mesela ziman em hal bikin ku em vegerin ser naverokê bixebitin çunkî bira em hinekî edîtorên wekî me zêde em obsesîf in yani heta bi xalekî heta tiştekî zêde me dixe stresî a din jî ku em dixwazin em bêjin berhemên wergirî çap bikin em dinîn dibînin ku gelek kesên wergerê dikin hene Lê hê jî ew zimanê û wergerê bi kurdî zêde binecî nebiye. Loma kêm wergerên me hene bi rastî dikaribin em bêjin bi temamî heqê wê bidin. Gelek ez dixwazim behsa wergerê jî bikim. Gelek berhemên wergerê ji me pê xistin. Wergêr Kedek rêzeke min ê heqetan zêde zêde ji bo wan heye. Ew ka serê xwe pê re tê şînin belkî salek, du sal, sê sal. Lê divê em êdî vêya fam bikin. Gava ku berhemek hat wergerandin prestîjeke wê erê heye. Lê piştî ku nehat famkirin û piştî ku ew ziman me di kurdî de binecî nekir, tu wateya wî nîne ku em kesên ew qasî qerase wergerînin. Him heyfa keda me ye, him heyfa wexta me û heyfa wê kaxizê ye ku em xwendevanan pê anîsin. Loma hin berhemên ku wisa ji me re tên, ez zanim ku bi rastî kedên pir mezin tê dana, lê em mecbûr dimînin ku qebûl nekin. Loma piçekî karê wergîran jî zehmet e ku bi min berî ku zêdetir serê xwe bi wergera bişim belkî jî divê Wê mesela kurdî sedî sed çareser bikin yanî ne tenê ji aliyê rê zimanî me divê di vê rihê zimanî divê me bikaribe zeft bike. Bo ma hin bi wergerên ku me qebûl kir carna em dikevin navê em dibînin ku gava ku ji destpêkê ve ne bi dilê me be deh mêr deh edîtor dikevin navê. Bi rastî em nikarin wê meselê çareser bikin. Îja ji ber ku wek min got em biçekî xwazin a herî baş be, îja a herî baş jî zû bi zû em ji ber ku peyda nake loma berhemîna wisa kêm in. Yanî spas berê mesela ji cihê xwendibû wisa di hişê min de ma mesela karê weşangeriyê bi cihê refikê dema çapkirinê û bi pisporiya sektorê sînordar bû. Weşangerên kevneşopî yan jî em bêjin weşangerên ku hîna jî kitêbên fîzîkî çap dikin, erkeke parzûnê jî digirtin ser xwe. Bi başkirina qalîteyê û dûre bi belavkirina kitêbên fîzîkî ku li Kurdistanê hejmereke zêde a perekendeyî nîne, belkî hê jî nîne nizanim yanî tu baştir dizanî, nirxê li karê xwe jî zêde dikin yan nirxek jî didin didan karê xwe. Çapa weşangerekî di heman ketê de temsîlkariya qelîteyê bû jî. Li cîhana rojavayê mesela yek ji wan Penguin e, a duyan Pantin yan jî Simon and Schuster. Mesela weşanxaneyên wisa bûn heger em qala cîhanê bikin. Heger kitêbek ji wan weşanxaneyan derbûçiya dihat wê wateyê ku ew kitêbekê baş e jî û diviya ji xwe baş bûya. Lê bi min ew dem û dewran derbas bûn heger em em berê xwe bidin cîhanê. Êdî refik di malperên wê webê de mesela li wir cî digirin û bêsînor in. Xwîner êdî ne li dûl qelîteya çapê ye. Lewre çapeke kevneşopê êdî tune ye. Li şûna wê wek mînak di Amazonê de li hejmara stêrkin ecibandinê dinêrin û hêja dikirin. Carna jî belkî kurtinê nivîsa danasînê bixwînin yan nexwînin ez nizanim. Lê belê bi tikandinekê ew kitêb li ber te ye. E kitêb, e pirtûk wek projeyeke li ber palê jî bû û te destpêka axaftinaya xwe de te li ser vê jî got. Yanî li ku dixitime înan, çima bi rê ve naçe ev mesele? Yanî ji bo xwîner kêm in yan jî xwînerên ku berê xwe bidin ev pirtûka kêm in. Yanî her du du çandên cuda ne, du nêrînên cuda ne, du şêwejiyanên cuda ne ez dibêjim. Yanî ev bi bajarvaniyê ve, bi hêzê ve, bi lezgîniyê ve, bi tiştên din re jî girêdayî ye. Belê. Destpêkê basa wekî bikim pêkê te basa a weşangeriya kevnûşûtî kir. Bêguman rast e em bêjin lê jiyana pêtir dîtbarî kiriye ku em zêdetir li dû stêrka bikevin ka wekî gotiye. Lê ez dixwazim ji ber ku kurdî belkî jî qasî ku dezavantaj e ji van tiştan re carna avantaj e. Loma ji ber ku qadeke biçûk e Belkî zûtir me re karibe van tiştê ku êdî dinya nikare pêk bîne tiştê berê belkî em ji nû ve pêk bînin. Roma ti bira armanceke me nîne û ti carî ew ê helbet em dixwazin zêdetir bên xwendin, zêdetir qezenç bikin ew tiştekî din e. Lê nayê manê ku sirf ji bo ku em zêdetir qezenç bikin em kitêbeke ne bi dilê xwe çap bikin. Ti kitêbeke wisa dê çênebe yanî Helbet hin kitêbê me dê ji ê din belkî kêm baştir bin ya jî kêmtir bin. Lê her yek di qîmeteke xwe hebe û ti carî em naxwazin wê rêzê ji dest bidin. Meselaya kitêba ji YKK bi raya min ewqasî em ketine di nav tiştên dîjîtal de. Em bêjin her her destê me de telefon heye, em bizanimin em Netflîksê dinerin, em diçin sînemaya yanî em her tim dibînin, dibînin, dibînin. Her çi ku êdî xwendevan naxwaze yanî wextê xwe zêdetir ji Twitterê de ji Instagramê de îja berê xwe bide kitêbekê û belkî jî hê jî em negihiştine em bêjin ji bo Kurdî ez bêjim rastî ji bo dinyayê tam rewş çawa ye nizanim tu baş dikarî tiştekî bibêjî lê qasî min dît him Di weşangeriya kurdî de û ê tirka de jî ku ez dişopînim di vê meselê de tişekî marjînal ba bi ser nekir. Ev kitêb demekê bi mode çêbû di kurdî de jî me sê kitêbê xwe bi deng kirin û me ew kirin lê min me dît ku kaxiz bêtir tê xwendin min dît ku Em bêjin tevî ku ez dibêjî bi deng e yanî bi rastî qisa difikirî min digot ya em gelekî westiyan jidîtinê minekî godar bikin û em ji vateke ew kin yanî hez dikin ji godarî di wir de jî çênebû ez bi xwe di wê fikrê de me medya civakî hemû binîya me serûbinî hev kir ban mesela de û êdî Em nizanin tiştê ku em dibêjin divê bibe pêk nayê û divê tiştê ku nebe jî dana pêk tê. Lomaz tevî ku wek weşangerekî jî ji ber ku mecbûr ez danasînê bikim em mirim, ez bi xwe zêde tesîra wê, bandora wê tevî ku aliyê wê erênî hebe jî ez aliyê wê neyînî zêdetir dibînim. Em li ser ektîba jî û li ser xwedinê bi tiştî jî û li ser ku ez bi xwe jî jê mizdarî bim û rastî gelekî jê aciz im ji ber ku konsantrasyona min pêk dibe û ev ji bo edîtorekî tiştekî jî nîvmirin e esasê xwe de. Lê tiştekî ku em bikin jî nîn em. Yanî wek nifş jî bin li gorî nifşên beriya me, beriya we heç ku di medyaya civakî de hûn em bêjin tu bêhtir wisa xuyan xuya dikirî yan jî yan jî rêyên Rêyên wê we baştir dizanî ku çawa em bêjin bigihîjin girseya xwîne re, guhdar e, wek podcast e, wek em bêjin bikaranîna em bêjin amûrên medyaya civakî. Yanî wê pirsekê min hebe loma ev hat bîra min Mesela nivîskarên xeşî me bêjin di warê birêwk û pêkkirina naverokê, dîzayna hundir û dîzayna bergî, produksiyona kitêbê û dîtina kes û kesan ên ku em bêjin têkiliyan têkiliyên gel de baş in, di vir de jî tûşî zehmetiyan dibin. Kitêbên dengî ji bo xwegihandina piştgiriya fînansê û fonan bi min rêyeke baş bû. Çunkî wisa bifikir lê ev jî dîza dibêjim bi şêwejiyanê û bi aboriyê û bi bajarî ve girê da ye. Heger wextekî te yê ji bo guhdarîkirinê hebe tu ji mala xwe di nîv seate de saetekê de tu herî navnîşaneke din belkî jî tê vekî û tê lê guhdar bikî. Bi min ev jî belkî zêde hîna jî nav me de nîne ku tu wextekî ji bo guhdarkirina romenek romaneke çîrokeke kurdî mesele bikî. Di di warê avakirina bazarê de malperên weşanxaneyan jî edîtoran jî dîzayner û nivîskaran jî dibe lanek lêlînek. Di vî warî dê jî kêmasiyên me zêde ne. Derveyî çend meşanxaneyan weko profesyonel bi tu teherî ava nabe înan. Sede min vê çine gelo. Em yek kes in û dixwazin her tiştî bikin. Bi her tiştî bijûr bikin. Belê. Erê. Yanî ez xwe jî li wê fikê de me û belkî jî em niha destpêkê qasî zorê nedin ku her tişt bi profesyonelî be. Yanî profesyonelî hinekî jî ez ji bo min wisa ye. Rastî yekî girêdayî derfetan e. Lê gava wan dibêjin derfet ya jî profesyonelî her tiş belkî jî ne girêdayî pereyan be tişekî jî girêdayî vîzyonê ye. Loma bi min vîzyon nîvê profesyoneliyê ye û çiqas aboriyeke meriv kêm be jî bi min bi vîzyonekî heta astekê meriv dikare bi profesyonelî û karên baştir bike. Loma mînakê wê jî hene di destê gelek weşangerên mezin de belkî Rehinelê gelo çawa bikartînin? Vîzyoneke çawa bikartînin? Ev jî cihê pirsê ye. Û ji bo me belkî jî ez bêjim hê maye yanî ji bo ku em bêjin profesyonelî ê min xwe ez xwe wek profesyonelekî nabînim ez bê bêjim ji xwe em hinekî amatör in ew ew derfeta ku em tam bibin profesyonel jî nîne. Lê bi giştî ji bo ku ew profesyonelî jî çêbibe destpêkê Bi min ê ku derfetê wan hene dê qebûl bikim ku gelo gava ew dev jê berdin ev weşanxana wan dê dewam bike yan na. Yanî divê em bên wê merhalê ku weşanxaneyek belkî jî êdî derbasî nivşên nû bibe. Eger em bêjin ha temam ev weşanxane bêyî kesekî ji ber dewam bike bi rastî ew profesyonel pêk hatiye. Lê gotineke te tê bîra min. Kek Şener ew çaxê gelekî li ber jî ketibûm û te gotibû win nifşê dawî ne gotibû haya we ji hev ben hev miqate bin û nifşê dawî ne ya ez ji carna difikirim ya gelo bi rastî jî em nifşê dawî ne û çunke ev min ditirsîne ger em nifşê dawî bin nexwe min jî şerxana jî şerxana dawî ye yanî kesê ku berdewam bike nîne ji bo vê jî wekî min got di spêkê divê Kesê ku li ser vî karî ne ez kesê nû perwerde bikin yanî rastî ev ev min jî ditirsin şêke min jî ye ji niha de ez çavê xwe digerîme din kaya û ez kê em kê bikîne perwerde bikin ku bila li ser wî re biçe. Ê tabî ev jî hene carna kesên weke me em bêjin heteroksesîv zû bi zû qayîl nabin. Çawa qayîl nabin? Em bêjin kesekî digirin ew metin dîsa jî dixwazin bawayekî mudaxale bikin. Çima? Çunkî wê baweriyê de ne ku di vir de tiştek heye yanî tiştek heye ku divê ew bi xwe çareser bike, ew bi xwe rast bike, ew bi xwe bike. Hêja gava wiha dibe ew karbişî û çênabe. Lê tabî ev jî ji ber gelek sedeman e. Weşanxanê me yê ew hene, em bêjin ê ku di vê rêyê re biçin û em bêjin hêvî dikim ku em jî demeke nêzde karibin yanî van qada de bi şekî bimeşin. Yanî gava di demên fuara de, di demên em bêjin qeyrana de gava ez li înternetê dinêrim rewşa weşangirên Kurd hema bêje sedî not û neh qala mesela bacê û qadebeyê û em bêjin dowîzê dikin. Yanî tu jî zanî ku qûra dowîzî ya ku her diçe li Tirkiyeyê zêde dibe û bêqimetbûna lîreya tirk û hilfirîna em bêjin bacê û hemî tiştên ku mesela têketinê de xasma jî di sektora weşangariyê de ya ku girêdayî derve ye dibe sedema qeyreneke aborî û bi min rewş her diçe qembaxtir dibe. Yanî çi biçûk çi mezin hema bev jî hemû weşan xaneyên Kurd ji ber rewşa aborî û qeyranî gilî û gazinca dikin û mafdar in jî. Wek palweşan heya îro ve dozdeh kitêb çap kirine heger neşaş bim we ku hinek jî di rê de ne. Weşan xane her demse çapên dijîtal dikin mînak ji kitêbekê hin dikî çap dikin dûra birrek din û birrek din. Belkî ev jî rêyek be nizanim yanî. Tebî ez ê pirsa tîraja we nekim yanî bê çi qas e çunku hişku te hinek hejmar ji mar jî dan min. Di van şert û mercan de palweşan wê belkî ez pirsa xwe dubare dikim lê bi rastî jî dixwazim yanî bi vî awayî piştgiriyek jî ji bo palweşanê çi bibe. Yanî heger Rewş ev bê, rewşa aborî ev bê û û mesela di nava salê de ku tu bi xwe jî dibêjî wek Rêvebirê Palweşanê em ê pir kitêba çap nekin, tiştên tiştên bijartî bin. Gelo wê ev derfetên wê yên aborî wê hebe ku hûn li gorî bernameya xwe biçin. Heqeten jî di nava saleke çar kiteb sê kiteb hûn çap çap bikin mesela. Belê. Yanî rastî heta niha zêde ew problemeke wisa çênebû û divê destpêkê bêjim yanî sê kitêbê me yê ewil kek Ramazan Aslan piştgiriya me kiribû ji bo wê me çap bike. Gelek spasiya wî dikim cardi. Û ê din ji xwe me bi derfetên xwe û Biya way me çap kirin. Û ji xwe mêj napê ve jî çap bikin. Tabî heta çend sala min gotiye çi be jî ez ê bi mê bikin. Yani heskê em kredî bigirin, heskê em deyn bikin ya jî tiştekî din bikin. Ji ber ku armanca min ew e ku wê çiqa pêk bê nizanim lê em bi piştgiriya xwendevanan zêde li ser piya bin. Doma gava ku meriv zêde zêdetir li Tu piştgiriya ne ka gelo ew ê bê neyê li gor wê em çap bikin bi min êdî armanca meriv zêdetir fokusa meriv zêdetir ji çapkirinê ji qalîteyê zêdetir ka tu dikarî ji ku piştgiriyekê bigî. Helbet gava ez vê dibêjim nayom anî ku ji xwe di ewkê de jî di bernameya me de jî diyar e. Erê em tawayî ji xwe pere ji nivîskarê xwe nasînin lê tal weşan derî wê vekiriye ji bo piştgiriyan û yanî û hesasê ji yanî kî jî xwe bike ku qebûl bike em em navî wî dinivîsin ku bi piştgiriya wî hatiye şakirîya jî ev tişt bi piştgiriya wî bîye lê ti carî em rastî nakevin nav endîşeyê ke wisa divê îla em kesekî bibînin wiha bikin Lê ev heye gelek weşanxane jî dibêjin belkî mafdar bin jî dibê heta çima carna hin zêde çap dikin yanî dibên û hêbê we zêde bin ku hûn di piştî demekê karibin debara xwe fêr bikin. Ev ev problem jê ye çima eger kêm be mecbûr tu dîsa baca xwe didî her meh didî her sal tu didî malî wişan fêr em bêjin tu didî odeyê û nizam tiştê din. Ev piçekî ji wî alî de tevî kêmtir dike em bêjin karê ku em dikin. Lê tenê ji ber vê jî em naxwazin berhemê zêdetir çakin ji bo ku em zêdetir kar bikin. Heta niha ewkek em asê nebûne û bi rastî ew ê bibe nebe nizanim lê ku bibe jî em ê bi her awayî rêyên wê bikerin ku karibin wan berteref bikin. وەکی te got eger rêyek jî hebe em dijîn bernama serbest wekî min got yanî kesê ku awakî bixwaze piştgirî jî bike em nabêjin na Belê. Yani bi pêla mesela berfirahbûna demokratîk yan jî em bi navê wê wê îtin demajoya çareseriyê re di hin zanîngehên li Kurdistanê de beşên ziman û edebiyata Kurdî vebûn mesela Bîng, Mêrdîn, Bîngol, Mûş, Dêrsim. Di sala du hezar û dozdehan de bi destûra Wezareta Perwerdehiyê re di dibistanan de kurmancî û dimilkî wek dersên hilbijartî hatin dayîn. Paşê pey der pey têkçûna pêvajoyê bandor li gelek aliyan kir, yek ji wan jî perwerdehî, weşangerî, nivîskar û xwîner bû. Dam û dezgeh, çalakî û platformên ku weşanger, kitêb, nivîskar û xwîneran, xwînerên kurd dianîn ba hev jî kêm bûn yan jî êdî piştî demekê hicq û êdî neman. Ji alî kê vê jî Kurd li çareseriyan geriyan, hin gavên girîng jî hatin avêtin. Wek yekem Mehrîcana Pirtûkan a Mêrdînê tûra pêşengeha pirtûkên Kurdî ya Batmanê li dar ketin. Piştî salan fuare pirtûkan a tuya pê carekê din mesela vedigere Amedê. Heke neşaş bim palweşan jî mesela beşdarî komxebata bi şengerên kurd bibû û te hevpeyvîneke xwe de gotiye bêguman em nikarin vê weşangeriyê bidin ber weşangeriyên din. Ji aliyê statuyê ve rewşa kurdî diyar e û ji aliyê aborî û resmî ve em bi gelek astengiyan re mijûl in. Yanî hêsankariya ji bo zimanê tirkî û ji bo zimanên din tên kirin mixabin ji bo kurdî nayê kirin. Divê ku em xebatê de em bêjin em li ser yanî hûn li ser van pirsgêrekan sekinîne çi hêviya te ji vê kom xebatê heye? Yanî çi çi li pêşiya me ye? Wê karê bin çi bikin? Erê. Ev kom xebat destpêkê bi pêşengiya wextan û ziltan diya û em bêjin tora xebatên Kurdî hatibû amadekirin ku em bêjin bibe wek qadeke nîqaşê axaftinê di navbera weşangeran re ji ber ku cara ewil weşanger wisa dihat cem hev. Yani ji bo gava destpêkê jî bibin gelekî muhîm bû û tevî em bêjin weşanger dixwazin bawekî fermî komeleya xwe ava bikin bi navê Yekîtiya Weşangerên Kurd. Tevî dixwazin di vir de him ji îsankariyan îstifade bikin di çend waran de û çi diqadênin de be. Bi rastî hin tişt hatine amadekirin û tê li ser tê axaftin belkî nizanim em destpêkê em Heta ku pêk neyê em em bahs bikin çê nebe. Loma belkî demê de bînim ku hin tişt hemû lê li hin deveran basî em wê ew ka wê dibînin. Gava ku em tevlî warê Batmanê dibin ya jî êdin dibin hinekî bawayekî organîzetir em tevlê dibin. Lê helbet gelek em bêjin hê hê be hê maye ku em bahsa tiştên pir pir muhîm bikin û hêvî dikim ew pêk bê. Belê. Û belkî divê pêlê te te qala kek zinarê xamo jî bikî çunku wisa dizanim ku ger û geştek jî kir li Kurdistanê hatiye Diyarbekirê jî jûr jî çûye gelek deverên din jî ve bernameyên çêkirin ya li ser navê wî li gelek bajaran jî qasî ku min şopand ji Kitêbên we yên ewil ên destpêkê pariyekî cuda ye hişku înan. Yanî erê hêleke wê em bijin dîrok e, dîrok e, hêleke wê sirgûnî ye, hêlek bîranîn in û em bêjin û ji xwe wek bijarteyeke ku berê ji xwe hatine weşandin. Ne wisa ez Ne şaş. Na, he, Ha, na, he, belê. he, E, na. Dikarî hinekî Yani li ser. hin hin hin hin beş hebûn li ser Hı hı. kurgê. Pê pişre me ev taybet e, bijarteyek û Ömer Faruk Baran bi xwe Hı hı. e, ew bijartin û e, me jî ew amadeyî weşanî kir e, bi vîya wê ye. Belê. Pirseke me na din heye. Helbet el ser wî kekî ez bêjim te got cudayê rast e cudayê lê em dixwazin divê rêza şweger yê de jî bala te çûbe ser gotiye jiyan wê rêzeke me yê jiyanê hebe em bêjin hatira bibin ya jî tiştên eleqedarî wê bin Hevpeyvîn bin, name bin dê hebin. Esasen destpêkeke ji bo wî ev ê kêmtir em ê wekî şand bikin. Lê demên pêş de em ê zêdetir bibînin û her çend ji xwe me di em wek weşanxaneyeke bi temamî kurdî tê qebûl kirin jî lê gava me nû dest pê kir jî me di rê bernameya xwe de got eger tirkî jî hebe ev dê tenê Ev kitêbê me li ser dîroka Kurdan. Kurdan, belê. Yanî mimkun e xwendevanê me demên pêş de hin kitêbên baş ên dîrokê bi tirkî jî tê de bînin. Heta em li ser rêzeke nû jî dixebtin li ser kitêbê zarokan. Ew jî demên pêş yan em dixwazin carekê re têkevin. Qadî û rastî tiştên baş bidin ne ku hima Em têkevnê û wisa bihêlin. Tabîn di sê rêzên nû jî eger xayata jî hebe rêza hûrgiliyê ku dilîtir mijarên eleqedarî jiyana rojana detayên biçûk em ê ser wî amade bikin. Yek ser tirênê wan amade kir, em ê yekê ser qehweqanê, yekê ser mekanê. Rêzeke ya edebiyata cîhanê heye û rêzeke fikrî heye ku hin berhemên diyar tê bên ku li ser mijarekê tiştên fikrî pêşkêş dikin em ê wan çap bikin. Ew ê hêd ev rêz hêdî û didî bimeşin. Lê ez ji bo demeke dirêj dikirim û bi vîya weyên ha me ev ji bo fuarê û her sal em ê dest pê kiriye em amadekariye wê dikin. Her sal kitêbekê li gor dê bi sernavekî diyar û salê carekê em ê defterek çap bikin li gor e. Dê rêzeke me wisa. gelekî baş e. Heke em bi kêşe bêstatûbûna zimên bidomînin, em dikarin bibêjin rewşa heyî ji serdema Frankoyî û siyaseta wî gelekî jî cudatir nîne. Belkî em rastî kitêbsotandina bi girseyî nayên. Lê belê di ka de gelemperî de bikarayîna kurdî hîn jî tûşî astengiyan û qedexeyan dibe. Tu jî dizanî piştî şer di salên pêşîn de li dibistanan li dam û dezgehên civakî û çandî di materyalên çapkirî de mesela yên wek kitêb, kovar û rojnameyan li rêwresmên olî û weşanên îzgeyê de jî ew jî tê de katalanî, baskî û galîçiyayî li her derî hat qedexekirin ji bo em bêjin wî welatî. Franco dixwest ku pêşî ziman têxe bin kontrola xwe. Li ba me ne bi awayekî bi dizî komên xwendinê derketin. Dixwazim bibijn gelek gelek mînak hene ku dişibin hev. Xwediyek pîne qafeyê ji ber kurdî hat desteserkirin, dû re pêle nivîsên li ser rêqî re hat pêşî peya. Yek ji me, yek ji wan dil û gurçik li hev reş kirin. Di tarîxa edebiyata gelan de bo mînak edebiyata Îrlandî bi destekariya cigeyî û hebûna girseya xwîneran geş û gûr bû. Li xweseriya li Katal mesela li xweseriya li Katalanya Li herêma Baskê rê li ber berhemdariyê vekir. Helbet teşwik jî zêde bûn. Gelek mereq dikim handaniya nivîskarekî Kurd ku dixwaze bi Kurdî binivîsîne û çap bike di vê dîmenê de çi ye? Yanî xelateke me jî nîne. Wê çima binivîsîne? Çunke ev pirs hem pêşiya min e hem pêşiya te yê jî. Fermo. Eve, eve, eve. Gava ku ji wir dest pê bikim, bal we şa niha kir, planî gelek kes heye ku tu bînî di rewşeke wisa de, di nav ew qas zehmetiya de çima yanî karekî wê dikî, ti dahateke wê nîne û sedî sed muhtemelen tê têk biçî, çend kitêba tê bû wesîtê erdibû bî. Li gor xwe mafdar bûn lê Çekê min jî tiştê wisa cira min heye û ji ber ku tiştekî ku em pêşiya xwe nabînim yanî ji bilî vî karî ji bilî karê ku min bavê xwe re karê cila karê tablê kirî yê qasî min karekî din ji derveyî kurdî min nekiriye yanî heta na erê min kêm qezenç herî her tim di hata min di ser kurdî re bû yanî çû werger be çedî korî be tiştê tiştê din re be bê dawiyê ji bo wartî jî bernameyeke edebiyatê me dest pê kir. Piranî ew e doma dava ku min me dest bi qalê kir kekê ew çaxê ez li berî wê fikra wê bû min hebû ez li zanîngeha Dîclê master dikir. Ev fikir çê bû? Rasterast min der ji zanîngehê ber da. Min got tema ez ê bi vir û weşan ger min biryar daye. Ez spedî dikim bêjim lê bi rastî min got dê ji bo ku ez her tiştê hal bikim ez çûm eskeriyê min eskeriya xwe kir ji bo ku dawiyê problemek çê nebe. Û çawa ku ez hatim û min dest pê kir me ev weşanxana ve tevî berî wê ez li Avestayê bûm û deverê din bûm ku weke dîtor jî ez û dixebitînim kitêbê min jî nûçabûn. Gava ku li halê xwe fikirîm ku yanî ti karekî min î daîmî nîne, ez nikarim tiştekî bikim, ez ê çi bikim. Yanî di wê merhaleya fikrî de ya min got çi dibe çi nabe em ez ê ez ê biçim karê weşangeriyê bikim û ez ê hemû heyata xwe bidim vî karê. Ku bû bû, nebû nebû. Yanî ez bi rastî Hiçekî ji wî alî de hesabê tiştan nizanim bi mesajê qebûl dikim. Yani hesabê ji min wê piştî pênc salê din ev be ya jî deh salê din be. Lê carna ew îsê min bi min xurt tê yanî û heta taybet min xwest ez demeke wisa de dest pê bikim demeke herî zehmet be. Çunke got eger ez karibim vê demê xilas bikim ez êdî ti carî pişta min ewê neyê barê. Loma min xwest demeke wisa de be ku Tu kes em bêjin zû zû nikarim nesin. Belê ecîb e di demeke wisa de sê weşanxane hatin avatin heta bi bihîst wê weşanxane ketin jî bê vekir. Yani bi min ecêb yani demê demekî ev tişt êm zêde bi her kesî re ye û ez wê de difikirim ku gelek jara tiştê baş di demên wisa xirab de pêk têne wek kêdî çirûskekê çi min motîvet kekekê Halî Pal Weşanê em bêjin ê deh sal berê, deh sal paşê bû belke. Înan Eroğlu yê deh sal paşê ku dê çi binivîse min motîve dike. Ne tiştên mezin in lê bi rastî ji bo min xweş in. Yanî ez zan ez dizanim ku ez ê deh sal şûnde ji vê ji vê derê gelekî cudatir bim. Belkî xirabtir bê vê tiştekî din be lê ez zanim ku ez ê gelekî kemilîtir bim. Dê weşanxana me jî gelekî Ji vî awayî li pêştir be. Loma gawa ez li vê difikirim ew aliyê wê yî aborî ye û aliyê xwe zê çi bikin û ez ê çawa be. Ji ber ku berpirsyariyeke min î wisa mezin jî nîne yanî ez hesabî bidim kesî. Ez dibêjim ez ketim bîkarî. Ku bû bû nebû Cansaxî hem şu bêj. Înan wek pirsa dawî ez ê ji te bikim. Diya min mesela hebûna weşanxaneyên wek ê nû we wek em bêjin palweşan û paşê du sê weşanxaneyên din jî vebûn hem ji bo nivîskaran hem ji bo xwînaran hem jî ji bo edebiyatê giring in. Sedema ku di nav vî karî de ne mesela hed ku ji dilsoziya wan tê. Yanî berhemên nivîskaran ku bi tu tehrîr ya çapê nabînin dibin pirêyeke ew weşanxane ji bo wan dibin pirêyeke ragihandinê jî. Tevî mesele estetîkê ew alîkê din ew tiştekî gelekî muhîm e. Yanî ew ên ku dest bi vî karî dikin jî nivîskar in. Lê belê di mijara rêvebirina aboriyê yan bazarê de Wek min ne baş in. Yanî ez xwe nikarim weşangerîya ku tişteke din ê tîcarî bikim. Em giş bi rewşa siyasî ve girê dayîne, edebiyat jî, bazara edebiyatê jî her wisa. Dixwazim bibêjim ku tenê dilsozî belkî weşanger heya bi derekî bibe. Dûre pirsgirêk derdikevin û em jî nikarin van çareser bikin. Wek wek dawî qeyrana herî mezin wê ji bo palweşanê wê çi be? Ez naxwazim tiştekî wisa bikim. Wê çi be? Qet tiştekî bi palî nayê. Tişta me palana xurt e ez pê diçim. Yanî baweriya min pê heye. Lê divê em vê qebûl bikin kekê gava embasa weşangerî û ewkê dikin Ez bi xwe di wî fikirê de me ku weşangerê rastîn bi min ne bazirganeke. Helbet dê li rêyên wî bigera ku karibe vê berdewam bike. Lê ti carî dê wek tucarekî, wek bazirganekî ne li pê wî be ku ka dikare kîjan kitêb bê, kîjan kitêbeke beredayî be belkî pereyekî mezin jî qezenç bike hema çap bike. Loma ew endîşeya weşangerekî bi min a esasî belkî jî carna ne ew mesela bazirganiyê ku tu xetekê ji xwe bigirî û tu li ser wê biçî bi min kêm zêde ew weşanxane dê rêya xwe bibîne dibe ku kêmtir qezenç bike dibe ku kêmtir derkeve pêş dibe ku di hin ciya de bialiqe asê bimîne lê bi min ew xwendevanên sadiq ew kesên ku dilsozê edebiyatê ne li derekê hene ku haya wan ji vê yekê heye Loma dê pêşiya min çi be bi rastî ez nizanim yanî pênc salê din deh salê din nî ne lê baweriya min heye ku ez ê li devereke baştir bi weşanxanin me dê li devereke baştir be û ez bi vê motîvasyonê ez vî karî dikim wekî min got eger bû bû nebû jî em ê dîsa bidin kirin yanî tiştekî ku kirin nî. Mala te ava înan yanî gotûbêjeke bi min gelekî têrtije bû. Ez gelekî kêfxweş jî bûm û bînerên hêja em bi Înan Eroğlu re bûn rêvebirê giştî ya Palweşanê her wisa çîroknûs û em bêjin nivîskareke ku gelekî ez jî hez dikim ez wê jî bibêjim. Sipas înan mala ta veke ku.